D aslaman nwen. Wid ur neḥsis ara i nnuba-agi d urti iɛeddan, ad tewhemem ɣef ayen teslam tura. Lxatima, ccehar-agi nettxemmim ɣef kra irgazen, ɣef yaɣ ixaber Rebbi deg wawal-is, i t-inekkren, i gadinan ala i Rebbi. Llan aṭas ass-agi deg ddunit inekkren Rebbi. Inkun tḥesbem ur tellim ara gar-asen imi tellam d inselmen, Lameɛna fiḥel anwa d ddin i yetbeɛ bunadem, izmer ad inekker Ṛebbi deg tikli-ines. Llan wid i t-inekkren s lxuf, wiyeḍ s ittzuxxun, wiyeḍ ulamma ttwaḥesben d lmumnin gar medden, nekkren Ṛebbi ɣer lxaṭer ḥemmlen zzhu akteṛ i ḥemmlen i t-ḥemmlen netta. Ṛebbi ixebber-aɣ-d belli akka ara yili lḥal deg wussan ineggura. Ḥesseset i wayen yettwaketben. Deg wussan ineggura ad ilin lweqt iweɛren. Lxaṭer medden ad ḥamlen iman-nsen, ad ḥamlen idrimen, ad ilin d imzuxxiyen, d imjellaf, d imnufa qbel wallin-nsen, d imejhal, mebla lḥanna, d ixeddaɛen, ur ḥekkmen ara ɣef iman-nsen, d imqessaḥ, d iɛdawen medden n lxir, d at urfan, ttcuffun s zzux. ḥamlen zhu wala Rebbi. Rebbi yeqqar-aɣ-d ur ttḥamilit ara ddunit wala leḥwayeǧ n ddunit, ma iḥamel walbeɛḍ ddunit, lmaḥiba Rebbi ur telli ara deg-s. Yeɛni win iḥamlen ddunit zhu iqqar-as ala i Rebbi. Lxaṭer akken i d-inna Sidna Ɛisa, ur nezmir ara ad nexdem f Rebbi d lerẓeq. Ula yiwen ur izmir ad ixdem f sin imawlan, ad ikreh yiwen ad iḥamel wayeḍ, neɣ ad iṭṭef deg yiwen ad iḥeqqer wayeḍ. Iḍ-agi, ad awen-ḥkuɣ ɣef yiwen n uqcic yennan ala i Ṛebbi, ɣef ddemma n zzux i yesɣaren wul-is, imi iḥamel zzhu akteṛ i iḥamel Ṛebbi. Ala, ala, ala. Ilemẓi-agi, ɣef ara awen-ḥkuɣ, d mmi-s n ugellid. Baba-s diɣen, ula ma iḥemmel Rebbi si temẓiyin-is, yuɣal inekker-it. Yettwakteb fell-as, Rebbi yefka-as ddula, ɣef ara yeḥkem, yerna-as lḥerma d lɛaḍima, lmeɛna mi i yesɛlay iman-is, ul-is yeqqur s zzux-nni i t-iɣelben, Rebbi iswexxer-it imiren seg umkan-is, ikkes-as lɛaḍima-s d lḥerma-s, i s-yefka amezwaru. D mmi-s i yuɣalen d agellid deg umkan n baba-s, lameɛna, Ur s-yeǧǧi ara baba-s lmithal lɛali ad t-yetbeɛ, ula d aqcic-nni yuɣal d amjaḥ, yettuɣ Rebbi, iɣleb-it zzhu, itbeɛ zzhu. Ɣurwet ay irgazen yesɛan arraw-nwen, ḥadret a tilawin yesɛan teqcicin iɛaneden ayen txedmem, ɛasset iman-nwen, ur tettuɣalem ara d lmithal n dir i warraw-nwen, ad tnekrem Rebbi s tikli n dir, ulamma Tcehdem s icenfiren-nwen tlam d lmumnin. Ata ihi ayen yettwaktben deg wawal Rebbi ɣef ilemẓi-agi Balcazar, yuɣalen d agellid deg umkan n baba-s. Yiwen wass, iqeḍɛa deg iman-is ad iwqem ḍḍifa tameqqrant ɣef ara hedren at Dulas merra, Yeɛreḍ acḥal ilulufen medden, ama d irgazen ama d tilawin, ihegga ccrab d tiziḍanin, iwwi-d iḍebbalen. Iwwi-d iḍebbalen-nni bessif iwakken ara ceṭṭḥen. Ibɣa nezzad zzhun inebgawen-is iwakken ara t-ḥemmlen ad t-skaddben. Tameddit n wass, mi tebda difa-nni, ila lefraḥ ameqqran deg temdint. Zhan bɣan medden ad ttun lehmum-nsen i kra lweqt, imi la umenɣi gar-asen d yiwet tmurt nniḍen i ten-iqerben. Izenqan n temdint ččuren d lɣaci n wid yeffɣen ad ferjen akken wwḍen wid yettwaɛerḍen ɣer rdifa. Lsan lebsa ifazen, kecmen ɣer uxxam ugellid. Ma d agellid-nni, akken yeẓra lefraḥ n wat Dulas, yettzuxxu deg yiman-is. Tura medden merra ad iyi-ḥemmlen ili d ittxemmim. Ur sɛuɣ ara merra iɛdawen tura deg ddula-w. Iwakken ara ten-issefraḥ akter, iceggeɛ ɣer lǧameɛ ad as-d-awin iḍebsiyen n lkisan n ddheb d lfeṭṭa iwakken ara nn-jemɛen iwakken ara sewen ad ččen deg-sen. Deg wayagi i yesɛla iman-is zdat Rebbi, iḥqer ula d leḥwayeǧ iqedsen, iwwi diɣen lmeṣabiḥ imeqqranen iwakken ara ttufeǧǧǧen tixxamin anida ara ččen inebgawen-is, iqqim netta imiren ɣef lkursi-ines n ddheb deg talmast-nsen. Yettnaṣf agiḍ akken ssekren inebgawen tezad lebsala d lbaṭel agellid iwemrasen iqeddacen-is ad ččaren lkisan n ddheb d lfeṭṭa s ccrab iwakken ara mmektin sdukli rebbi-ten-nsen nẓur. Ttun Ṛebbiɛ waḥid i langigenni, amzun nekrent, amzun nnan-as, ur nebɣa ara ad tselṭneḍ fell-aɣ kečč, ala! Ma d Ṛebbi, ulamma ila Ḥennin Ṛṛaḥim, ila d Ṛebbi lḥeqq diɣen. D netta i s-inan i Musa zik, ur tesɛaɣeḍ ara iṛebbiten-nniḍen zdat udem-iw. Ur ten-tɛabdeḍ, ur ten-tqeddceḍ, imi d Nekk ay d Ssid Rebbi-nwen. Acḥal n medden ass-agi ɛebden irebbiten ay uqmen iman-nsen, ɛebden iman-nsen, ɛebden cci d d zzux, lameɛna wid ixedmen akkenni, ama ad at tmurt merra ama d Bunadem weḥd-s, ur irbeḥ ara. Alxaṭer Ṛebbi ad iḥkem fell-as. Ataya wayen yeḍran yiḍ-nni i medden-nni iɛabden iṛebbiten-nsen. Ẓran agellid ikker si lkursi-ines s lxuf, yuɣal d awṛaɣ, yeɣli ɣef tigecrar-is s ddhica, alxaṭer yeẓra zdat-s yiwen ufus ikettben ɣef lḥiḍ. ur ifehim ara lektiba-nni, imi d tameslayt tabṛanit, lameɛna yeɛqel deg-s afus n Ṛebbi i t-ixebṛen ɣef kra n lmuṣiba ara yeɣlin fell-as d wid yettujemɛen yid-s. Lɣaci injemɛen mi ẓran agellid-nsen d lxelɛa i yesɛa deg wul-is, uzzlen ɣur-s, Dɣa yiwen deg-sen yeẓra afus-nni iketben ɣef lḥiḍ, yerfed ṣṣut-is, yenna-yasen, Walit a leḥbab, d afus n Ṛebbi i aɣ-ixebren ɣef kra lhemm ara yeɣlin fell-aɣ. Agellid, akken yuɣal deg leɛqel-is, iceggeɛ ɣer imusnawen n Dulas ad d-asen, issuter-asen ad as-sfehmen lektiba-nni, ma yella zemren. Lameɛna mi d-wwḍen ur fhimen acemma. Wid merra yellan dinna ɛeqlen ddnub-nsen, ugaden nezzeh. Ḥassiset tura kunwi s tilawin yesɛan arraw-nwen. Yemma-s deg ugellid-nni tella d tameṭṭut yettaggaden Ṛebbi. Ur tezmir ara ad teṭṭes iḍ-nni imi tuqem anezgum ɣef mmi-s-nni ijehlen. Yemkin llant kra deg-kunt yettḥessisen yesɛan anezgum ɣef mmi-tkent ijehlen. Ma tettagademt Ṛebbi, tzemrem ad tqerbem ɣur-s, ad as-tessutrem ad iɛass ɣef warraw-nwen, ad ten-yerr deg ubrid-is, deg ubrid luqam. Ihi, ɣef ttnaṣfa n yiḍ, tṛuḥ tameṭṭut-nni ɣer mmi-s, teɣli ɣef tigecrar-is, tenna-yas, A mmi, agad Ṛebbi, uɣal deg leɛqel-ik, uqbel ara yesseɣli Ṛebbi fell-ak kra lhemm ameqqran. Ssneɣ yiwen n bi izedɣen deg temdint-agi izemren ad yefsi lmeɛna n lektib-agi, ceggɛeɣ ɣur-s a lxaṭer mebla ccek d Rebbi i k-iḍebren, i k-ixebren s lektib-agi a lxaṭer d afus-is. Dɣa ruḥent s axxam n bi, sekrent, wwin-t ɣer lburj ugellid, dɣa yebda awal. Tecfiḍ ɣef baba-k? i s-yenna i Balcazar. Iwexxer ɣef ubrid lḥeq armi i iḥkem fell-as Ṛebbi, armi iqqir s ddnub-is, armi iqebbel-d Ṛebbi i iḥekmen deg ddula imdanen mačči d netta. Belcazer imekta-d meṛṛa ayen yeḍran i baba-s. Yeɛqel taswiḥt-nni akken ula d netta, yuɣal d amzuxxi, yesɛalayen iman-is zdat Ṛebbi, iɛefsen lqanun-is iqedsen, Yugad nezzeh. Yenna-yas yenbi, tura sefhem-iyi lmeqsud-iw, yeɛni ayen iketben ɣef lḥiḍ. Iǧaweb yenna-yas nnbi, ataya wayen yekteb Rebbi s ufus-is, iqqar-ak, yeḥseb-d ula-k merra, yufa texṣer. Dɣa yelzem-as Ad tt-ikemmel. Ma d kečč, ttwuzneḍ deg lmizan Rebbi yufa txuṣṣeḍ nezzeh. Ad ttuffreq ddula-k, ad tettunefk i wayeḍ, iḍ agi ad k-ɣelben iɛadawen-ik. Iḍ-nni, Rebbi ikemmel ayen i s-inna i umjaḥ-nni, Uqbel i d-ikker lefjer, iɛadawen-is ɣelben tamdint d ddula-s. Anɣal n Belcazar. amcum iqqars zzux ula ḥedd rebbi dɣa yexdem ayen i s-ihwan lameɛna yettwakteb ur ttkellixet ara ɣef rebbi Ayen ara izreɛ bunadem ad t-imegger diɣen. Win izerɛen i yiman-is, ad imegger seg tnefsit n rekku, lameɛna win izerɛen i rruḥ ad imegger seg rruḥ d tudert n dayem. Yella yiwen ubrid iṭahren d luqama i bunadem, lameɛna issufuɣ ɣer nnegger. Yenna-d Sidna Ɛisa nekkini kan ay d abrid, d tidet, d tudert, ula yiwen ur d-yettas ɣer Rebbi

Manan wid yettḥessisen inan ala i Rebbi, lameɛna ulamma tebɣam ad tuɣalem ɣur-s, ur tessinem ara amek. Ad k-tebteɣ, ssutret-aɣ tektabt yettusemman Lǧawab Rebbi, s taqbaylit, s taɛrabt neɣ s tefransist. Aktbet inuba lexbar lxir, boîte postale 141, Monte Carlo, Monaco. S taqbaylit, nnuba lexbar lxir, tabwat n tibratin 141, Monte Carlo, Monaco. Ḥessiset azekka tameddit ɣef lweqt-agi inuba aman iddren. Ara wen-yesfehmen amek tzemrem ad tetbeɛem Rebbi s ddwam, ad txedmem irkul umur-is. Snat nubat-agi ttawḍen ɣur-wen kul durt ass lǧemɛa d wass n sseb tameddit ɣef lweqt-agi deg Transworld Radio 205 mètres onde moyenne. Ihi, azul a leḥbab, ma tebɣam ad tilim d lwertin n ddula i genwen i d-ihegga Rebbi fell-awen s laman deg Sidna Ɛisa Lmasiḥ. Azul!